Wéi ass dat da mat de Frëndschaften mat den Exen a mat den, jo, Exen? Net mat de Mënschen Exen, net mat den Déieren Exen. Mat den Ex-Persounen. Jo, mat den Ex-Partner an Partnerinnen. Geet dat? Ass dat eng Saach déi déi Leit maachen denger Erfahrung no Kelly?
Menger Erfahrung no, jo.
Nëmmen du selwer oder och Leit an dengem Bekanntekrees? Och Leit an mengem Bekanntekrees, mee wou ech dunn Sex with your ex gegoogelt hunn, sinn nëmme richteg schlecht Tipps erauskomm. Dofir maache mir dat elo besser. Yes, virun allem ass et nach enk eppes aneres, eng Frëndschaft ze hunn an a Sex ze hunn. Mee dat wäerte mer elo alles am Detail beschwätzen. Dat hei ass méi wéi Sex. Mam Kelly, mam Tessy a mat mir, dem Anne. What?
I'm menstruating. Why is that a big deal? Mir schwätzen all Woch iwwert en anert Thema zur Sexualitéit. What the how to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Vun wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sex. Praktiken. Au! Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.
Wéi bass de dann drop komm, Kelly, dee Moment, wou s de recherchéiert hues fir eist Thema haut, wat d'Frëndschafte mat Ex-Partner a Partnerinne ass? Sex with your ex ze googelen. Wéi ass do de Lien entstanen? Well ech fannen ech ni verhandelt gëtt oder net oft verhandelt gëtt an sou Mainstream Medien ob ee kann dono nach befrënnt bleiwen an ob dat funktionéiert an sou an vu que dass do och an sou Mainstream Saache vill vun sou Heterobezéiungen ausgaangen gëtt, an doriwwer hate mer jo schonn eng Folleg gemeet, nämlech ob een als Mann a Fra befrënnt ka sinn oder gutt befrënnt ka sinn, spillt dat esou e bësse mat eran. An esou deen eenzege Kontext, deen dunn esou opkënnt oder op, also esou a mengem Kapp opkënn, ass esou, ah jo, du hues nach eng Kéier Sex mat dengem Ex, an da gëtt et iergendwéi problematesch oder et ass komplizéiert oder et sinn esou Friends with Benefits-Saachen esou. An dowéinst hunn ech dat gegoogelt. Wat ass keng gutt Idee, maat et net. Dat heescht deng éischt Konnotatioun mat Leit déi nach Kontakt hunn nodeems se sech getrennt hunn ass dass se nach eng sexuell Attraktioun zu eneen empfannen an där dann noginn oder zumindest driwwer nodenken där nozegoen an da Komplikatiounen entstinn. Nö.
Nee, ech mengen tatsächlech meng éischt äh, Konnotatioun ass et iwwerhaapt net, dat ass och net meng Erfahrung, mä wou ech mer dunn iwwerluecht hunn, wat ech googlen, war dat einfach dat, wat ech gegoogelt hunn. Okay. An du, Tessy?
Ech hu just iwwer mäi Liewen nogeduecht. Wat war meng Recherche? An?
Ähm, Wie ass gelaf? Ënnerschiddlech.
Okay.
Ech menge wierklech, datt dat komplett ënnerschiddlech ass vu Bezéiung zu Bezéiung, datt sech dat an och vu Persoun zu Persoun, ech mengen alles wat ech haut wäert soen zu deem Thema baséiert op menge perséinlechen Erfarungen, déi vläicht komplett anescht sinn ewéi Erfarungen déi aner Leit gemaach hunn. Menger Erfarung no ass et méiglech mat enger Ex befrënnt ze sinn an och eng mega gutt Frëndschaft ze hunn. A je nodeem, wéi eng Bezéiung een hat an ëm wéi eng Persoun et geet, ass et absolut net méiglech. Ok.
Wann s du sees, wat fir eng Bezéiung een huet, mengs du do, wat fir eng Bezéiung een hat, bevir ee Schluss gemeet huet oder dann dono? Béides. Mee natierlech fänkt, also bitt d'Bezéiung, déi een hat, Eng éischt Basis dofir, eng éischt Grondlag dofir, ob een dono nach ka befrënnt bleiwen oder net, oder iwwerhaat sech fir d'éischt réischt ufrënne. Verschidde Leit bezeechnen hire Partner jo och net als Frëndin oder Frënd. Ech mengen déi meescht Leit, éier se hir éischt Bezéiung haten, sinn. awer mat der Notioun vu mat der Ex-Frëndin oder dem Ex-Frënd befrënnt bleiwen, vläicht schonn enker a Kontakt komm a wann och just duerch Filmer oder Serien, wou dat ëmmer als eppes mega Komplizéiertes duergestallt gëtt, wou dat deelweis schonn en Deel vun der Trennungssituatioun ass, dass deen ee seet, mir kënnen och befrënnt bleiwen oder deen anere seet, ech wëll op kee Fall mat der befrënnt bleiwen. An Let's just be friends.
Meng
initial Reaktioun dorobber war ëmmer, Wéi ass dat méiglech? Wéi kënne Leit eng länger Zäit zesumme gewiescht sinn, sech gär hunn, hiert alles matenee gedeelt hunn an da vun haut op muer einfach net méi wëlle matenee befrënnt sinn? Wéi kann dat, déi Grondlag, einfach vun haut op muer fort sinn? An dann kënns de selwer enker an d'Situatioun an da mierks de wat do alles nach mat eraspillt an dass et net ass esou, jo am Pabeier mécht et Sënn dass mer nach befrënnt bleiwen, also maa mer dat och elo Ja. einfach, well jo souguer wann d'Tra wann d'Bezéiung mega gutt war a wann een eng mega gutt Frëndschaft och innerhalb vun der Bezéiung hat a vläicht och scho virun der Bezéiung, befrënnt war an do e Grondvertrauen ass an een einfach op eneen agestëmmt ass an einfach emotional, charakterlech, physesch einfach perfekt beienee passt. Souguer dann ass d'Trennung u sech, ausser wann et wierklech komplett op géigesäitegem Averständnis berout, ëmmer och iergendswou e Vertrauens. Broch an och eng gewësse Verletzung. Du verléiers net onbedéngt e Mënsch, mee zumindest eng Relatioun, sou wéi se bis zu deem Moment eng Zäitchen an dengem Liewen existéiert huet. An jo, do gehéiert natierlech derzou, also ech mengen, wéi schmäerzhaft dat Ganzt ass, hänkt och mengen ech ganz vill dovunner of wéi laang d'Bezéiung war. Jo.
Hm. Also wou ech driwwer nogeduecht hunn, ob een no enger Trennung ka befrënnt bleiwen, ass nämlech dat éischt, wat ech geduecht hunn, Ha, et hänkt vun der Bezéiung of an, wéi eng ee war, wéi laang een zesumme war an esou weider. An dunn ass mer opgefall, Am Fong hänkt et nach méi vun der Trennung of wéi vun der Bezéiung. Jo.
An soll ech der dozou eng Geschicht zielen? Ziel mer dozou eng Geschicht.
Ech hu mech eng Kéier getrennt. Net nëmmen eng Kéier, mee e puer Mol. An eng vun deenen Trennunge mat enger Frëndin, mir waren ongeféier e Joer zesummen, déi lescht fënnef Méint hu mer nëmme gestridde, wierklech nëmme. Mir sinn an d'Vakanz gaangen, mir hunn eis am Auto ugebläert, et si Leit op der Strooss stoe gelooss ginn, et war alles mega dramatesch, et war wierklech esou, mir hunn. S, Esou vill, esou dramatesch ugejaa, et war wierklech schlëmm. Ëm, An du war et esou, bon, et geet net méi weider, mir mussen eis elo trennen. An dunn hu mer decidéiert, datt mer eis trennen. Ëm, An datt mer einfach längerfristeg keng romantesch Bezéiung eis kënne matenee virstellen. An du war et déck gutt, well du war halt esou dee ganzen Drock, jo, wéi s du et laachs, mä du war esou dee ganzen Drock vun, oh Gott, mir mussen zesumme bleiwen a mir musse lo längerfristeg eppes matenee plangen an esou, oder all déi Erwaardungen och erfëllen. An deen Drock war bemol fort an dunn hu mer eis verléift. A mir sinn, mir sinn net méi zesumme komm, mä et war kloer esou, ok, am Summer ginn ech fort bei meng Famill an hatt geet fort an esou an da gesi mer eis net méi. Mä mir hunn eis am, hm, ech weess net, Abrëll oder esou getrennt an du ware mer, hu mer eis awer nach dono regelméisseg gesinn an hu mer halt geduecht, ok mir maache lo deen Trennungsprozess duerch an dann ass eis opgefall, ah merde mir verléiwen eis erëm mateneen an dann hate mer nach mega schéin zwee, dräi Méint wou mer gemierkt hunn, dass mer am Fong wierklech frou matenee sinn an déck gutt kënne matenee laachen an déck gär Saachen zesummen ënnerhuelen an esou an dat huet eis Bezéiung gerett, also eis zëschemënschlech Bezéiung, net eis fest Bezéiung, well mer elo déck gutt befrënnt sinn a lo gesi mer eis heiansdo a spillen dee ganzen Owend Kaarten an also hatt wunnt net méi do. An der Stad wou ech wunnen. An dat war mega gutt eis ze trennen, war sou déi beschten Idee fir eis Bezéiung.
Jo. Jo, jo dat ass dat verréckt, dass et wierklech ëmmer vun zwou oder wéi vill Persounen och ëmmer an enger Frëndschaft, Frëndschafts oder Bezéiungskonstellatioun sinn. Et hänkt einfach komplett vun de Leit of, wat déi besser gëeegent Bezéiungsform ass. Jo. An ob et vläicht, jo, grad vill vill besser funktionéiert a vill méi och intim ka sinn an d'Vertrauensbasis vill besser ass an ee vill méi léif mateneen ass wann ee befrënnt ass mateneen just also just ënner Guillemeten wéi wann een eng romantesch Bezéiung huet. Jo an ech mierken awer trotzdem ëmmer wa mer eis gesinn An dat ass mengen ech ee vu sou den Haaptgrënn firwat een no enger Trennung befrënnt bleift, dass mer eis trotzdem no sinn an no op eng Aart a Weis déi een vläicht och nëmme kritt wann een esou laang esou eng enk Bezéiung mateneen hat wéi dat eben sou fest romantesch Bezéiungen sou mat sech bréngen an dass een also sou eng eng Nout déi dozou doduerch entsteet dass een halt sou wierklech krass vill säin Alldag deelt, sech kierperlech no ass, Sex mateneen huet. an Zukunft zesumme plangt oder sou an jo doduerch dass hatt mech sou mega gutt kennt elo kann ech him all Saachen zielen an oder och net zielen dat ass e bëssen egal an dass trotzdem eng Aart vu Verständnis do déi duerch déi Bezéiung entstanen ass. Jo dat ass och meng Erfahrung dass et am Fong. T'ass trotzdem dann erëm eng Frëndschaft, mee t'ass schonn en anere Level vu Frëndschaft, dee kann erreecht ginn, wann een eng Bezéiung mat engem hat, eng länger Zäit. Do ass einfach, also dat ass och meng Erfarung mat enger Fra, mat där ech zesumme war, hatt ass einfach meng bescht Frëndin, ech erzielen him alles, hatt erzielt mir alles, also ech kennen, ech kenne kee Mënsch esou gutt wéi hatt an hatt kee Mënsch esou gutt wéi mech wahrscheinlech an jo, dat ass einfach eng Vertrauensgrundlag, déi nëmmen do ass, well mir virdrun iwwer 5 Joer zesumme waren. Jo. Sou. An et war awer net evident dohinner ze kommen. Also ech wëll net so duerstelle wéi mir hunn eis getrennt an dunn hat mar eng mega gut Frëndschaft. Also mm. dat war mhm. schon äh, e Prozess an dat ähm, das ist mega schwer, weil du hast kein klort Muster. Ich meine, darüber hat man ja auch schon in einer anderen Folge gesprochen ja. mit den ähm, jo, Virlagen oder Virbiller, dee Moment wou s de dech trenns vun enger Persoun, kanns de dech net wierklech un anere Leit orientéieren oder jo, wat fir aner Leit funktionéiert oder wat s de an Filmer gesinn hues. Heiansdo brauchs de puer Méint, heiansdo och e Joer, e bëssen Ofstand vun der Persoun, éier iwwerhaapt réischt eng Frëndschaft méiglech ass. Well bei där Frëndin war et och esou, mir hunn am Endeffekt, war bal annerhalleft Joer vergaangen, bis mer erëm eng normal Frëndschaft konnten hunn, esou wéi mer se elo hunn. Jo, jo, dat ass en déck gudde Punkt. Ech menge bei vun där Ex, wou ech virdru gezielt hunn, war et och esou, datt mer wossten, okay, mir gesinn eis och elo dono puer Méint net, An da gesi mir eis nëmme sporadesch an da plënnert hat fort sou. An dat heescht, et war schonn nach eng Aart vun Distanz do och. Jo, also et ass net evident, fannen ech, de Kontakt. Nee, guer net. Ofzebriechen, well et hat een déi Persoun einfach an sengem Liewen an dann ass déi Persoun einfach net méi do an an et huet een nach ëmmer, virun allem wann s du dee bass, dee verlooss ginn ass, dann hues du jo nach ëmmer d'Bedürfnis am Fong, Zäit mat där Persoun bei deem Mënsch ze sinn an du muss dech da selwer dovunner ofhalen an du weess och net du tricks dech jo och selwer iergends wéi aus sou dann denks de jo neen ech si absolut doriwwer ewech d'Frëndschaft ass voll ok an da mierks de merde nee eigentlech insgeheim hunn ech déi ganz Zäit nach gehofft dass mer erëm zesummekommen. Dozou hunn ech och eng Geschicht. Wëlls du se héieren? Ech wëll déi héieren.
Ähm,
ja, ech packen haut all meng Ex-Geschichten op den Dësch. Mat menger leschter Ex-Frëndin, dat ass nach guer net esou laang hier, ähm, ah, guer net esou laang hier, also e Joer hier, mee voilà, äh, war et esou, dass mer also ni esou dee Moment hate vun okay, lo trenne mer eis, mee esou ganz, ganz vill kleng Momenter vun Ok, et geet net méi, wéi maa mer et elo? Ok, mer brauche méi Abstand a méi Abstand a méi Abstand, bis datt mer iergendwann eng Kéier gemierkt hunn, esou, hm, ok. An du hunn, sinn ech an eng aner Stad geplënnert fir e puer Méint. Dat heescht, du war kloer, datt et eriwwer ass a mir esou duerch esou extern Faktoren, well mer et einfach net gepackt hunn, esou wierklech Schluss ze maachen. An elo viru Kuerzem sinn ech erëm, dohinner zréck geplënnert, wou et och wunnt, well ech elo eng Zäit laang fort war. An et war esou, okay, mir kucke elo, wat fir eis am beschte passt a mir probéieren iergendwéi eng Bezéiung fir eis ze fannen. An okay, hu mer elo Sex, hu mer kee Sex, wéi oft gesi mer eis, ass et gutt, wa mer eis gesinn, wou sti mer am Trennungsprozess? Jo, och do hu mer probéiert a probéiert, iergendwéi nach befrënnt ze sinn an eis géigesäiteg ze ënnerstëtzen. An obwuel mer. och en halleft Joer hate wou mer eis bal guer net gesinn hunn a guer net héieren hunn, wat et Jeanny einfach mécht, wat einfach esou, et et funktionéiert net, mir kënne grad net befrënnt sinn, well mir sinn nach ze vill rosen openeen a mir sinn nach ze vill traureg an dass mer also esou ze vill, soudass mer guer net kënnen eis ënnerstëtze grad, well entweder mir maachen eng Paartherapie fir befrënnt ze sinn, wou mer alles dat opschaffen oder mir loossen et. Jo, einfach lo mol sin. An dat war mega schwéier, well et huet sech natierlech wéi nach eng weider Trennung ugefillt vun deenen gefillten 100 Trennungen déi mer souwisou schon haten. An dat ass mega blöd, well also a mengem Kapp huet dat déck gutt funktionéiert an wär déck schéi gewiescht wann mer dat hikritt hätten an an der Realitéit huet et sech einfach esou kack ugefillt. Jo. Deshalb wat ech soen, eben d'Diskrepanz tëschent der Theorie, wat um Pabeier funktionéiere kann, a wéi et sech tatsächlech ufillt. Well bei mir deemools war et och esou, dann huet et sech erëm mega gutt ugefillt an eben erëm esou gutt, dass ech mer eben erëm eng Bezéiung gewënscht hunn an dann fäls de natierlech erëm ëmsou méi déif, dann ass et erëm eng Trennung souzesoen, da gëtt d'Wonn einfach erëm opgerappt. Also dat war eben dat wat ech hu misse léieren, eréischt dann unzefänken eng Frëndschaft opzebauen, wann d'Wonn wierklech verheelt ass mm. oder zumindest esou verheelt ass, also so wäit wie et geht ja. och wann se fleisch och nie zu 100 Prozent wert verhehlen me ähm, ja du bra go net recht unzufecken weil dat ist einfach eng Freundschaft die op kenger guter Basis ähm, berout mit bon den wie gesot den Déi Dauer, déi ee muss waarden, ass vu Persoun zu Persoun ënnerschiddlech. An ech soe elo Dauer, déi ee muss waarden, bei mir huet dat net nëmmen implizéiert, datt mer net vill Kontakt haten, mee och ganz vill iwwer Trennung schwätzen a wat do geschitt war, firwat et net geklappt hat, dat einfach, also einfach ze verschaffen. Wat net onbedéngt ëmmer eng gutt Idee ass, dat mam Ex oder mat der Ex ze beschwätzen, mee a mengem Fall huet et sech esou gefit, wéi a hatt ass dat eenzegt, wat mer kann Äntwerte ginn.
Wann iergendeen eng Äntwert op meng Froen huet, dann hatt. Ja. So.
Ja. Ja, witzegerweis bei der enger Expotin, mat der ech ähm, meng Verléiftheetstrennung hat, nenne mer se mal so, äh, hu man net als Trennung opgeschafft, weil die ass jo dann ziemlich gut gelaf mé als Bezéiung. So dass wann mer eis gesinn hunn, hu mer eis einfach do äh, hu den heien da. Dat war mega- das ist mega absurd am Fong. Ähm, Ja.
Ja. Ja, mee also dat war jo lo sech ähm, relativ Positiv Erfahrungen, och wann se holpreg waren bei eis zwee, mee ech hat och schonn d'Erfahrung, dass een dono ni méi Kontakt hat, dass et dat einfach war. Jo, bei verschidde Leit, fir verschidde Leit ass et och méi einfach ze soen, esou nee, brauch ech net, wëll ech net, deet oder et deet mer net gutt. Souguer also bei abusive Bezéiungen brauch een, also ech mengen dat sinn nach, Bezéiung wou een sech dann iwwerleet, oh sollt ech, sollt ech net an esou, well een d'Gefill huet et muss een, mee bei abusive Bezéiunge gëtt et iwwerhaapt kee Grond no der Trennung nach befrënnt ze bleiwen. Ähm.
Jo, oder wann een einfach och wierklech net, also net wierklech befrënnt war während der Bezéiung, wann et haaptsächlech eng kierperlech Relatioun war, haaptsächlech sexuell, een am Endeffekt net esou vill gemeinsam huet an. Jo, wat och ëmmer, also et kënne vill Facteure sinn. Ee weideren, un deen ech grad nach geduecht hunn, ass natierlech och Partneren, deen eege, also wann een dono nees eng Bezéiung mat enger anerer Persoun huet an och d'Partnerin oder de Partner nees eng nei Bezéiung huet, dat beaflosst natierlech och d'Relatioun. mat den Exen well jo. Jo wat ass wann déi nei Persoun jalous ass zum Beispill? Voilà genau ja.
Oder ech jalous sinn. eng Saach mat enger ex befrënnt ze sinn, déi Single ass mm. an eng aner Saach mat enger ex befrënnt ze sinn, déi an enger Partnerschaft ass. Ja. Äh, ja. Das mega hart deng ex Persoun fir aller echte Käier mat enger neier Deng ex Persoun ja. ja.
mat enger neier Persoun ze gesinn. Oder net hart, also wann wann et okay ass, dass e befrënnt sidd, dann ass et meeschtens e gudden Indikator, dass de trotzdem so gesi kanns. Mee et ass awer trotzdem ëmmer e bësse komesch, fannen ech. Jo.
Ausser et huet- hat een eng oppe Bezéiung an ges- et huet ee souwisou schon seng Ex-Persoun mat anere Leit gesinn. An dann nach, fannen ech, ass trotzdem eppes anescht. Jo.
An dass natierlech och wann s de fir déi Persoun verlooss gi bass, dann ass et natierlech ëmsou ah, méi ja. schmäerzhaft. Ouchie. Ah, Do kann ech och absolut novollzéien, wann ee seet, ja dat packen ech net. Also mm. ech, ech wéilt zwar nach mat dir befrënnt sinn, also wann een dat zu senger zu sengem Ex zu senger Ex-Persoun seet, mee ech äh, gi getriggert wann ech déi Persoun och automatesch muss ëmmer erëm gesinn fir déis du mech verlooss hues. Do fänkt et un schmäerzhaft ze ginn. Dat ass wéi wann s de d'Plooschter vun der Wonn erofrapps a si war nach net verheelt an dann geet de Roff mat an da fänkt un mat bludden. Du hues déi Plooschter-Metapher einfach esou déi ganze Zäit benotzt. Nee, d'Wonne-Metapher. Jo.
Ja. Ech hun näischt blöd gesot. Dat ass richteg.
Mee jo.
Jo, eng, eng Saach, wou, wou ech mer nach Gedanken driwwer gemeet hunn, ass, wann een ähm, eng Ex-Partnerin oder en Ex-Partner erëmgesäit, no ganz ville Joren, ähm, oder och net so ville Jore, mee no enger gudder Zäit, an am Fong ass ee befrënn an esou, an et war alles déck gutt. An dann fält der bemol erëm op, Ah, oh, jo, déi Persoun ass awer trotzdeem ganz flott an, ähm, also dat ass zwar viru kuerzem erëm geschitt, dass du bereust, dass du jeemools Schluss gemaach hues. Nee, nee, nee, guer net, guer net, well ech mengen, et gëtt jo, also ech fir mech selwer hunn ëmmer esou gutt Grënn fir Schluss ze maachen an denke mer dann esou, nee, also et muss, ech hunn enker probéiert an, also jo, natierlech ginn vill Leit, déi esou On-Off-Bezéiungen hunn, ëmmer erëm, mä also bei, a menger Erfahrung no hunn ech dann huet mäi Kapp verstanen, dass ech keng Bezéiung méi wëll, a mäin Häerz och, mä heiansdo, also et gëtt jo e Grond, firwat ee sech verléift a firwat ee Sex wëll mat enger Persoun hunn.
Yeah. A verschidde Persoune bleiwen halt ëmmer flott a fannen een ëmmer nach weiderhin attraktiv, anerer net. An dat ass e bëssen déi komplizéiert Situatioun, wou ech mir denken, hm, wéi ginn ech elo domadder ëm? Yeah. An ech froe mech, kann een nëmmen dono mat enger Persoun befrënnt ze sinn, wou dat noléisst, ebe wou een keng sexuell Attraktioun méi huet an och keng romantesch Gefiller méi huet, wat och erëm komesch ass, jorelaang Gefiller gehat ze hunn fir e Mënsch oder méintelaang an da bemol déi Persoun einfach nëmmen nach als regulär. Frëndin oder Frënd ze gesinn. Mm. Wat voll ok ass, mee et ass trotzdem ja. krass einfach un sech selwer ze mierken, wéi sech so Sache verännere kënnen. Ja. Och. ja, ja.
Ja, dat denke ich mar ëmmer ëm. Dass déi aner Persoun an enger zum Beispill monogamer Bezéiung ass, mécht et fannen ech engersäits méi einfach, well dann ass et kloer, okay, Du kanns se du net einfach kussen, well dat kéng hir Bezéiung iergendwéi negativ beaflossen. Mee virun allem, wann s de selwer an enger net monogamer Bezéiung bass oder Single bass an déi aner Persoun och, also an déi Optioun oppen ass, fannen ech et eng mega komplizéiert Saach, well. Well et ëmmer eng Optioun bleift, jo.
Jo, kucke mir nach keng Léisungen. Mir sinn net besser wéi den Internet. Mee da kënnt e Wat do nach eng Roll spillt bei deem Ganzen ass, ob iwwerhat déi Leit, déi an där Bezéiung waren, drun interesséiert sinn, matenee befrënnt ze sinn. Well et ka jo och zum Beispill passéieren, dass nëmmen eng Persoun wëll befrënnt bleiwen an déi aner op kee Fall. Do ginn et net ganz vill Optiounen. Dat muss een einfach, wann eng Persoun seet, ech wëll kee Kontakt méi mat dir, da muss een dat respektéieren. Ja.
Do féiert leider kee Wee derlaanscht. Natierlech kann ee sech dann vläicht e puer Méint drop iergendswann eng Kéier mellen an uklappen, wéi et elo ass, ob sech dat vläicht geännert huet. Mee wierklech op kee Fall Drock maachen oder probéieren, deem aneren e schlecht Gewëssen ze maachen. Ja, dat muss een dann respektéieren, egal wéi haart et ass. Also dat ass fir keen cool, dat ass weder fir déi Persoun, déi sech nach Kontakt wënscht cool, dat ass autschi autschi, äh, nach fir déi Persoun, déi dat net kann äh, an dann vläit ëmmer erëm gefrot gëtt oder och e schlecht Gewëssen huet, dass se dat net kann. Ähm, mä ja, also virun allem huet déi och gutt Grënn, dass een dat net wëll an déi si jo warscheinlech och net onschmäerzhaft. Also et ass einfach, ja. Wat hu mer iwwerhaapt Bezéiungen, Tessy? Deet alles esou wéi. Jo, mee et deet och gutt heiansdo. Dat ass wouer. Dat dofir lount et sech. Dat ass richteg.
Et kann ee wonnerschéi Bezéiungen hunn. A wonnerschéi Trennungen.
Jo, okay, dat hat ech zwar nach net, mee jo, et kann ee wonnerschéi Trennungen hunn, et kann een och ganz schmäerzhaft Trennungen hunn, an dann och wonnerschéi Frëndschaften. Oder net esou gutt Frëndschaften, mee déi Optioune ginn et all. Also et ass net, et hat een eng gutt Bezéiung, déi dono ëmmer méi schlecht gëtt, dann kënnt eng nach méi schlecht Trennung an dono. Ass driwwer.
Voilà, dat ass net déi eenzeg Aussiicht, déi een huet, wann een ufänkt ze daten a Bezéiungen ze hu mat Leit. Dat si gutt Norichten. Yeah.
Dofir bleift um Ball, gitt net no, gitt d'Hoffnung net op, fannt Är Bezéiung, déi Iech glécklech mécht, egal ob romantesch oder net. Adi!
Dann geet et elo eriwwer bei d'Rubrik.
Ass dat normal? Ass dat normal? Ass dat normal?
Ass et normal un eppes anescht ze denken wann ech Sex hunn? Jo. Et gëtt ganz vill ënnerschiddlech Modussen an deenen ee ka Sex hunn. Entweder ass een déi ganzen Zäit sengem Partner oder senger Partnerin ganz no a fillt sech a Verbindung, oder et ginn och Momenter wou een alt mol mat de Gedanken zwësch anescht ass an ofschweift. Heiansdo fillt een sech total ageholl an heiansdo halt och net. Un eppes aneschters ze denken, wann ee Sex huet, kann eppes Positives sinn a sexuell Loscht méi grouss maachen. Zum Beispill sech beim oder virum Orgasmus Saache virzestellen, déi ee besonnesch erreegen, fir dann ze kommen. Do brauch ee kee schlecht Gewëssen ze hunn, wann een net konstant oder beim Orgasmus a Gedanken bei sengem Sexualpartner oder senger Sexualpartnerin ass. Natierlech gëtt et ënnerschiddlech Levele vun un eppes anescht denken. Wann een, wéi et an Filmer alt mol thematiséiert gëtt, un d'Wäsch denkt oder un den Alldag, da kann et vläit sinn, dass een de Sex langweilt oder dass ee selwer e bësse gestresst ass, etc. Do ass et vläicht gutt, enke mam Partner oder mat der Partnerin ze schwätzen. Mee opgepasst! well een sech guer net op déi aner Persoun aloosse kann a mat de Gedanken ofschweift, fir de Sex kënnen ze erdroen, da leeft eppes falsch. Well dann ass dat eegent Averständnis jo am Fong net méi ginn. A Sex ass just gudde Sex, wann e konsensual ass, also jiddereen averstanen. An deem Fall ass un eppes anescht denken op jidde Fall keng gutt Strategie an et sollt ee vläicht besser kee Sex mat där Persoun hunn. Ass et normal sech an eng Persoun ze verléiwen nodeems ee Sex hat? Et kann. Et verléift een sech net zwangsläufeg an eng Persoun nom Sex. Mee beim Sex a bei engem Orgasmus gi ganz vill Hormoner ausgeschëtt a verschiddener dovunner fërderen Zouneigung an d'Bindung. Nom Sex kuschelen ze wëllen an sech e bësse verknallt ze fillen ass also ganz normal. Genau esou wéi wann een dat net fillt. Ass et normal, sexsüchteg ze sinn? Jein. Et gëtt en Ënnerscheed tëschent vill Sex hunn a sexsüchteg sinn. Natierlech ass et do net ëmmer einfach Grenzen tëscht deenen zwee ze zéien, mee ech probéieren et. Engersäits ass et normal, vill Sex ze wëllen. Gären einvernehmlechen a gudde Sex ze hunn ass eppes Schéines. Mee natierlech huet eis Gesellschaft eng kleng Doppelmoral, well virun allem Fraen, déi vill Sex hunn, ginn oft dorops hi beleidegt oder dorop hi bewäert. Dat nennt een dann Slutshaming. Lo ass natierlech d'Fro, Wat ass vill? An dorobber hunn ech keng pauschal Äntwert. Wann een an der Verléiftheetsphas all Dag a souguer puermol am Dag matenee Sex wëll hunn, ass dat iwwerhaapt net bedenklech. Och héifeg wiesselend Sexualpartner oder partnerinne sinn nach keen Unzeeche fir eng Sexsucht. Vill Sex ze wëllen ass normal, genau sou wéi net vill Sex ze wëllen. Op der anerer Hand hu mer also dat Krankheetsbild Sexsucht. Wéi géing dat elo ausgesinn? Sexsucht heescht, du kanns däi Bedürfnis no Sex net kontrolléieren, du hues d'Gefill, dech net méi fräi dofir entscheeden ze kënnen. Däi Bedürfnis no Sex dominéiert däin Alldag a schränkt dech an. Du hues d'Gefill, dir an oder dengem Ëmfeld domadder ze schueden. Dat wären zum Beispill sou Facteuren, wou ee kéint driwwer nodenken, ob een dat kéint als Sexsucht bezeechnen. Et si Leit, déi zum Beispill hir ganz Emgéigend déi ganzen Zäit ofscannen, ob se do eng Persoun gesinn, déi a Fro géing komme mat hinne Sex ze hunn. Oder Leit, déi vill Zäit dran investéieren a besonnesch vill Energie, fir aner Leit erëmzekréien. An oft geet et bei där Aart vu Sexsucht och ëm dat Rëmkréien an net ëm de Sex selwer. Oder bei anere Leit ass dat, wa se all Dag masturbéieren, puer Mol am Dag, net kënnen ophalen, mee och nodeem se komm sinn, net d'Gefill vun enger Befriddegung hunn. Egal wéi et elo optritt, negativ sozial Auswierkungen, zum Beispill datt Frënn, Famill oder Partner a Partnerinne vernoléissegt ginn a sech vun engem ofwenden, sinn oft Deel dovunner. Vue que dass et eng Sucht ass, ass et och oft esou, dass et net méi ëm de Sex selwer geet, mee am Fong ee probéiert aner Bedürfnisser ze erfëllen, bezéiungsweis well een et muss. Den Haaptkrittär ass ëmmer, ech kann a kéint net ouni, a mäi ganzt Liewen dréint sech ëm déi Sucht. Also vun de Grondzich ganz anescht, wéi wann ee gäre vill Sex huet an et engem Spaass mécht.